आइ हम हनुमान जयंती पर मालपुआ बनाबऽ जा रहल छी तऽ ओहिके लेल हम एक कटोरी मैदा लेलहुँ हँ आ मैदाके जे हिसाबसँ ओकर चारि हिस्समे एक हिस्स सूजी लेलहुँ हँ आ एकर दुनू मिलाकऽ तीन हिस्समे एक हिस्स चीनी लेलहुँ हँ ई हम पाँच छः टा इलायची लऽ लेलहुँ हँ आओर ई कनि नारियल घँसिकऽ लऽ लेलहुँ हँ किशमिश हम नहि डालै छी कियाकि ओ लोहियामे देलाके बाद ओ पूरा निकलि जाइए लागि जाइए ताहि दुआरे एकरा सबके फेर एकटा बॉयलमे हम मिलाकऽ आधा घण्टा पहिले हम राखि लेने छलहुँ हँ ई आधा घण्टा पहिले रखलासँ की होइ छै कि सूजी एहिमे बढ़िआँसँ फुलि गेल तखन बढ़िआँ बनल मैदो फुलल रहल तकर बाद हम एक गैसपरमे कड़ाही चढ़ा देने छी आओर तेल एहिमे गरम होइ लए दऽ देने छी जखन तेल बहुत ज्यादा गरम भऽ जायत धुआँ निकलऽ लागत तऽ गैसके बिल्कुल कम कऽ देबै गैसके कम कऽ कऽ तकर बाद फेर अहाँ एहिमे करछसँ सूजी डाललासँ की होइ छै कि मालपुआ बहुत खसखस बनै छै ताहि दुआरे हम सूजी कनि एहिमे डालै छी ज्यादा डालि देबै सूजी तऽ ओहिसँ की हैत जे मलपुआ चिपकि जायत लोहियामे आओर तेल जादा गरम रहत तखनो मलपुआ नहि चिपकत कम गरम रहत तऽ फेर चिपकैके डर रहै छै ताहि दुआरे हम अहाँके देखा देलहुँ हँ कि तेल कते गरम छलै हँ तखन हम डाललहुँ हँ तब एहिमे मलपुआ दऽ देलहुँ ई चारू तरफ जे जाली जाली जेना भऽ जाइ छै तऽ एहिसँ की होइ छै कि बहुत कुरकुर बनै छै खाइमे बहुत नीक लागै छै ताहि दुआरे अहाँसभ देखू हम देखाबै छी हम मलपुआ केना बनाबै छी जहन एहिमे डालि देबै तखन एक बेर पलटलाके बाद फेर गैसके तेज कऽ देबै तेज पर तखन एकरा दुनू साइडसँ पलटि कऽ बनबैके छै दुनू साइड पलटि पलटि कऽ जे बनेबै तऽ ई चारू तरफ ई ने लाल लाल कोर जहन देख मतलब लागऽ लागत कनि हल्का तऽ तखन अहाँके पता चलि जायत जे ई भऽ गेल छै तऽ दुनू तरफसँ बढ़िआँसँ कनिक ब्राउन जहन भऽ जेतै तखन तक एकरा छानैके छै एनाही कऽ कऽ बारी बारी एक एकटा मलपुआ सभटाके छानि लेबै। आधा घंटा पहिले जे एकरा बुला देबै ने तऽ बढ़िआँसँ फूलल रहत पूरा मैदा आओर सूजी एकदमसँ तऽ बढ़िआँ बनत तुरन्तो ओना बनाकऽ खा सकै छी लेकिन कनि पहिले कऽ देबै आधा घण्टा दसो मिनट पहिले तऽ बढ़िआँ बनत अहिना कऽ कऽ सभटा मालपुआके पलटि पलटि कऽ बनबैके छै जखन एकर कोर चारू तरफ लाल भऽ जायत तखन एकरा निकालि देबै हम हनुमान जयंती पर बनवा जा रहा छलहुँ मलपुआ तो सोचलहुँ अहूँ सबके देखाबी कि हम केना मलपुआ बनाबै छी आओर हमरा खसखसवला मलपुआ बहुत पसन्द अहिना कऽ कऽ बारी बारीसँ हम सब मालपुआ छानि लेब आओर किछु हम छनने छलहुँ हँ से अहाँ सबके देखाबै छी ई देखियौ ई हम पहिलैए छनने छलहुँ हँ ई सूजी डाललासँ देखियौ कतेक एकर कुरकुर छै मालपुआ ई कुरकुर एकदमसँ करकर बनल अइ ई खेबै तऽ बहुत मजा आयत खा कऽ अहाँ सब हमरा बतायब सब्सक्राइब जरूर करबै लाइक करबै आओर बतायब जे केहन बनल हँ धन्यवाद